Shonadhur, bo nochi, bo nochi, bo nochi. Welkom, welkom un bia mas den Pika Pika Talk Show, mis amores, mis amores. Bosnan tabata tin un poosha, un tempu ku bosnan no a tende nada di mi. No ta, mi ta komprende i mi sa ta dikon. Pasobra un hende ku, ehm, pami. Ta masha yega na mi curason, mi tabata mir'ele como mi tata el'a fayecé, anto ya mi ta tin cu dun'ele un plek bo mesa, bo tin cu dil cu cierto emocionnan, etcetera, etcetera, entre otro, ya. Ta tuma tempu pero bida ta sigui manera el a bisa, el a bisa semper uhmm no no yora pasobra e no tei mas, a contrari, ta contento cu nos ta tien privilegio. tin a conoce otro. Enton esey mi ta purba na warda den mi curason. Pero awanochi, awanochi nos ta bin papia algo mas alegre. Sigur sigur lo mi bini cu e tema di bin cu profesional bin papia over di rou, rou, perdida di un ser querí por ta. ken ku ta mama tata of un ruman of un ser keri pero esei ta bini den e niu season di otro ai ku dios su poder ya dus awenachi awenachi nos tin algu mas mas alegre nos invitado dje awenachi ta sinta ai ta purple pa drenta e ta manda popcorn den zeta cayente dus nos ta ban cuminsa

Awe nochi, nada mas y nada menos, nos ta tin a Jacinto Zimmerman awe nochi den programa. Jacinto, welkom! Welkom den Pika Pika Talk Show. Mi ta contento cu mi por hasi e programa aki despues di, eigenlijk, un luna. di tabata offline. Ja. Weliswaar mi tabata bezig cu Christmas Song Festival, pero ehm mi ta tin cu deal cu cierto ai emocionnan. Pero e ta bai, e ta bai, shona, e ta bai. Aha. Bunochi Tanchirita y tur hende, welkom. Ehm Jacinto, welkom un bia mas. Anto. Laga nos pa Jehová la. Kiko mi tin ku Na polo mé lugá, mi profundo kondolensia pa bo, mi tambe sa ki ke men pèrdè un tata ku ta tambe tambe manera mi tambe konosé mi tata komo patria es familia, esei ta bisha hopi. Anto mi sa kiko Rita ta mak mei, pero hopi forsa pasobra a lubidá, lo bo lubidá nunka, pero e le duna forsa tambe pasobra su leinan di bida

Sigur, sigur. I, i bos aki cu ta mas dushi ya sinti hopi bia mi ta sinti el e cerca di mi. Anto ta manera mi ta sinti su stem. Anto mi ta ta bisa prome instanti van, E e, e shon aki ta casi tur dia mi tabata yamele. Anto ora mi yamele ya sinto cu mi cu e telefon, cu mi bisele, Ay, shon, con ta? Con ta cu bo? Bos aki cu su contesta sember, dada? Ai, corda bo so, Dushi. Ai, corda bo so, Dushi. Mi di cun'e, pero ta tur muhe bo ta bisa e mesun cos. ya, pero, pero ya, bo mesa, di pa bo ta special, eh. Pero ta, ta, ta, ta con sigur, sigur, cu nan ta biba cu nos y, y naturalmente, cada logro cu nos haña, tambe nos ta bisa Ey, ta, tabata bo deseo. Anto ta tur e logronan, mi ta kere tambe, ta kos ku, ya, tur kamindanan ta, ku nan lo keda satisfecho ku, ya, eh, naturalmente bida ta sigui, pero den nan honor, bo a, bo a gana bo glorianan. Sigur sigur, sigur sigur, mas iya hopi di dje nos a kompartí hopi kos, hopi konseho i eseinan lo mi warda nan duru duru den mi kurason, dus i lo mi sigui praktiká nan, esei ta esei ta un kos sigur. Pero, awenochi, awenochi laga nos. Basha bala mesora riba awe nochi pa si kiko tin pika pika. Nos kere bay papia e asintu over di Dutch Caribbean Christmas. Kiko bo por konta nos hendenan awe nochi over di esaki? Bon, laga nos bisa di awe. Na kuminsamentu mi mes ta presidente di Organisashon Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Eindhoven. Anto esei ta un steken ku nos a lanta den Eindhoven pa juis pa nos boga pa nos trese ya tur loke ta nos kulturel erfgoed pa nos tambe tin un plekki aki den Eindhoven den nan programa tambe di di di Eindhoven pa nos a bringa pa nos tambe tin un plekki. Naturalmente esaki tambe ta un bon voorbeeld ku unanimamente nos ta leu for e kas anto nos tin nos tradishonnan rònt di Paskua. Anto, naturalmente nos organisacion ta un organisacion grandi cu ta bisa wel bo ta bay smijt met grote geld tegen zo'n event, ma nos ta bèsje na un manera creativo cu nos ta bisa cu danki tambe na Rita su cooperacion y e organisacion cu ta atras di Rita cu nos ta mira tog na un manera como bo ta trece un pas cu na un manera pagable tambe pa tur hende por mak mee. huntu ku otro esnan ku no por bai Kòrsou òf ya unda for no manera ta keda pregá ki nanan i ta union ta hasi forsa anto esei nos ke duna juist énfasis na dje rònt di Donkerdagen vòr Kèrst ku nos por hasi posibel ku ya tòg no por ribibí un dia di pas ku manera nos ta kustumá na Kòrsou anke mi ta bisa nos tambe tin nos grenzenan pasobra Kòrsou ta hala afó. pero nos a busca modo di bin cu un programa so creativo di un moda cu nos a kere cu toch nos deseonan lo wordo cumpli. Sigur, sigur, sigur, sigur. Awor, um, um, si, di, si mi ta comprende Jacinto, esaki uh, ta door di e, e idea ei a bini cu e Dutch Caribbean Christmas aki. Ja, awor, um, um, eh, um, un, Kiko esaki ta enserá? E ta, e ta un komementu ku un Bon, e ta, e, shone. e, e, e ta un kombi, e ta un, e ta un, un kombinashon, no? Laga nos bisa, nos a partí el e tòg den un par di sekshon. Pasobra bo tin bo sekshon bèrdat ku hende nan ta, nan ta, nan ta drenta, bo ke risibí na un manera lèuk. Ta kuminsá tambe ku e sala tambe, nos a buska modo di ta un sala tòg adekuá

Anto tambe ta kosnan tradishon ku nos nosnan nos miembronan nos boluntarionan ta bai traha anto i tambe nos ta ofresé tur hende tambe un un un tuesto dranki laga nos bisa nos konsumshi anto buiten di esaki nos tin un tremendo show anto Anto tambe nos ta sòru dor ke ta di tres pa nuebe, anto nos ta sòru tòg pa nos tin un dinner speshal pa ku nos por ofreshe nos senan pa nan por keda disfrutá she show ora seis or bòltu, ku ta un tradishon di nos ku mester yena yena stoma, mester yena kòfi, mester ta deftig, ta deftig. Anto. Oorei, oorei, um, asin e show ta. Anto e show tambe, nos a busca moda di combina un manera, toch, cu eta un show netamente antillano, caminda nos tin Melvin Landburg ta duna presentacion, Onag Evers tambe, tambe ta tei y naturalmente nos a combinele tambe cu ya ta e flyer ey nos a combine tambe anto ta e sey mi ta yama het most ma bonit ainda cu semper e aña aki nos a copera hopi cu otro stadnan manera nos tabata di un CU Rotterdam Delft Amsterdam tur a copera anto awor aki Rita ta tin e show ento mi ta bisa. Maya leuk tòg pa bisa wèl e ganadónan ei pa duna nan un leven vatbaar masa seka ku no ta gana tuma prijs bay kaso pero ku nos ta bisa den Eindhoven nos porta tambe ta abrí pa risibí nan i i esei mi a keda masha kontento ku nan tambe a apseta anto nos ta verwagt nan tambe den e show naturalmente keres Pasku tambe nos tin un kòrda tòg riba nos rumannan Kristi ku ta tòg un fiesta kristian laga nos bisa asina ei.

ku papá inka ta algu karismátiko den dje ku un ta un show show pero ta un show tòg ku nos ta bisa ku tin mester tin un toke personal un toke emoshon un toke tòg ku tur hende ta disfrutá na dje na un manera ya ku nos konos'é ameno pero den harmonia den harmonia anto ku e palabranan tambe por drama den nos kurashon pa nos tur sinti uní. ku nos ta duna otro forsa. Ok, ok. Sí, m'a mira, m'a mira ku tin Onag Everts tambe ta bai t'ei presente. Exacto. Eh, ehm, anto, ehm, loke shownan Jacinto ta papia di dje, di, ehm, e, e famoso E tremendo Christmas Song Festival cu tabata tin dia trinta di november. Exacto. Um, ja, Pika Pika huntu cu um, eh, De Kracht NL, also ta Pika Pika forma cu De Kracht NL, cu ta un, um, un grupo di shete persona, ta forma De Kracht NL, anto nos a organisa e Christmas Song Festival, anto e ganadonan, E tres ganadónan nan tambe ta bai ta presente e anochi ei, e atardi ei, na Eindhoven, na e Dutch Caribbean Christmas, pa nan bin kanta nan kantica cu nan a gana cu ne. Exacto, nos a duna podium, eh. Sí, correcto. Anto, loke cu mi ta bisa tambe ta Rita cu Eigenlijk semper nos ta hasi algu, enton semper nos sa ku no no yu kòrsounan mester yu un yu un otá problema na wi kas. Dus despues di e show nos tin un after party ku tremendo agrupashon di di di Limburg ku ta Happy Beats. Ta ta ta algun antianonan tambe ku ta toka hopi variá, hopi diskonan, poperí, no krioyo ku nos konosé, pero tambe kosnan moderno ku laga nos bisa ku e nan ta keda sinta so riba den riba na nan mesa, pasobra e di ei tambe tin mesa na mesa tur hende ta sinta na mesa nèchi, anto nan ta lanta for e mesa tambe dal un baile ku nan ke anto Los e pianan po Los e pianan nan ta kere ku ya pa bo a tok ku bo ta bai ku un fe tòg pa nan a abri bo bon. Ok, ok, ok. Caninfa, mi doshi. Bonochi, bonochi, mi amor. Caninfa, Caninfa ta un di um, e miembronan cu ta forma e team The Kracht NL. Ok, tambe danki pa bo cooperacion. Sí, sí. Asombra, laga nos bisa, semper mi ta bisa den mi curacion cu boven de riviera, onder de riviera, mester por traha hunto. Anto, ta tigi tigi mi ta bisa ai aki na nos ta ta spera ku den tukomst tambe ku e krahnan ta bira mas grandi mas amplio anto bo no sa nunka ku ya e sena di festival por por por yega kibou bo no sa nunka no. Si si si por anto aki nana oi yu rèt bo nochi bo nochi rèt bo ta na mi ni ora ni caramba mi kier a kabe papi mi kier a kabe papi mi yega na e kuminda ho nde pasobra nos hende nan ta gusta kome Anto mi ke menti, awo Gerard ta puntra si tin a yaka. Awo a yaka ku poco. Alo mi yama e gardo kon kos ta bisa, ya ta mi ta un un ein tovenaar hè. Pero ya laga nos bisa man kimisha kaba ku eigenlijk nos ta trece den un manera tradishonal pero tambe na un manera kreativo. Pasobra kòrda ku den e kas akí bèrdat, Red, bo por bin gei yaka òf spònso no hei. Pero den e kas akí nos ta sòru pa e platonan ta tremendo, pero ta nèt yaka tradishonal. Mi ta bisa ku ya, gud, nos por buta tur e koná aden, pero nos tin tene kuenta tambe ku e kos tin kebra manera un preshi famia, no? Pero niman kòm di Sister Cor por sombra, e mesa di bufèt ta rikamente yená, danki na nos koperashonnan di, ya, todos nos yuteranan, laga mi tin ku bisa. Awor ki plato ora nos por verwagt? Alblief? Si duna nos sikiera dos. Tin kalakuna. Ah, tin kalakuna. Ey, tin kalakuna, wow. Ya, ta mira, tin kalakuna. Laga no yega te ei nan. Ya, pero laga no bisa, e ta un kombinashon, no? Pero, inderdat, Um, ja, nos por botar een react aan de oorlog, pero ja, goed, nos también te wisse wel ku, ja, goed is goed. E aan fysisch no te ribe kominda so, ke men ta un toke di show, un toke di kominda, un toke di boso mes tambe, ke loke boso ta bini na gezelligheid. Sí. Pero, ta nos prome, no, eigenlijk, ta nos prome iniciativa, boso me aan aki, laka no bisa, como organisación también ta prome aan ku nos también ta hopi actief riba diferente parti cu ta haciendo hopi cosnan tradicional, pero mi ta bin tuma e idea di Red over bo y si e otro no hay, ya, mi por ta yaka so, pero por, por, por, por tin otro, otro cosnan tambe. Sí, anto a yaka cu pica di pica pica. Awe tambe, pero Awe tuco ta un tambe. comienzo, eh, tuco ta un comienzo. Sigur, sigur, Sí. sigur, sigur. Pero- Asina pero- bo ta bay perfeccioné. Sí, sí, sí, pero si me bisa tambe, ya, laga no bisa, mi no sa como di maki mencioné, pasobra um, en esei ta un streven di nos semper, sea cu nos mes, wak pa des un kos drempel verlaag, verlagend, laga nos bisa sin ei, Sí, dat houdt in cu semper nos ta streven na tres un kos por nada, pero den e geval aki, we ta bay tog tin tiki over di yes, di bi cu e gastunan t'ei, Anto ta un cos di nos mes iniciativa cu no ta bisa wel bo tin un sponsor para ey pero e idea pa bisa cu ta ya rond di Pascu y mirando tambe cu un gradicimento tambe na tur hende nan cu a participa e aña aki na nos evenementonan bo ta bisa bo ke haci algo Anto, anto, bo ke gradisí nan tambe ku e aña aki nos a pas'é huntu ku nan i tur hende a disfrutá di tur nos aktividatnan. Pero laga nos bisa, bo ke sluit e lèuk af debí ku nos tambe ta hopi satisfecho ku tur hende a presensha aki loke ku nos a hasi i ta pa duna nos tambe forsa pa sigui pa ta pa nos pueblo, no? Laga nos bisa asina. Pero Den e kaso aki, ya, laga nos di no bini un binti binti euro all in, ku tur hende sa ku por ta e kos ei por ta sinkuenta euro, pero ta juist ta pa e dia ei ta tòg un dia ku laga nos bisa, laga nos mir'é ta pa un gezelligheid samen rònt di dònkere dagen for kèrst. Anto rèt ayé dea Pero ta bo ta mira ke ta ski. Rita no fasi nada bo aki red. Ta bo mete un Laga Rita traha su pan den hamon mat'el ta keda hopi bo. Red yu bo lubida bo lubida awel esei nos ta inkiet e de proyekto di otro aña. Otro aña anto anto anto prepara pa e buska pa tas. Ay, ay, ay, no, no, no, que verdad, sí, sí, sí. Pero mi ta quiere también, anto también, ya, dan nos visa, um, um, um, di mes, nos tiene welcome drank, nos no tiene un extra consumptie, we tiene comida también, lo que mi po visa también, ya, dan nos visa, mi ta quiere talking diferente gangen, dengen menu, dan nos visa cine, cu, mi ta quiere tin keuze, genoeg pa tur hende, anto nan lo mira, sa kla, awendia ku bo bon kaminda, ya pa un kuminda so, bo a paga bintisinku euro pa trinta. Anto ora ki nos ta trese algu tòg speshal, di modo ku bo ta en welkoms drank, bo ta en un konsumshi pa bo bebe algu, bo ta en un menú, kaminda bo tin bo voogrecht tambe, seka ku bo nagerecht. Ya, bo ta en un tremendo show tambe, seka. Kinder, laga nos bisa, ya. Otro ora nos ta hasié ita un tryout pa nos tambe, pero ku fe grandi ku nos sa ku ta bal a pena pa kuminsá un kaminda. Korekto, korekto, ke men ta bai tin show time, di siempre Dinner time. kome, kome Aha. ku nos ambiente, no den nos hendenan, ke Aha. men a trobe Nos toka bon after party. pa binti, binti euro so, Tin. Pa binti euro ke men mi ta haña e prijs yasintu hopi bon pasobra kòrda desèmber ta un luna di hopi gastu, èkstra gastu, anto ya e binti euro ei shownan un tinó di sinta na kas. Sali, sali, disfrutá, selebrá bida, bai bòu. Jacinto tambe t'ei. Jacinto tambe t'ei. No, pero, pero. Su soyanan. Sí, paso mo aki, nos ta papia, nos ta papia di, di, di, di, di, di un temporada bèra ku foral e aña aki, mane aña pasá, semper a bisa ta un, ta añanan kos ta bira karu dia pa dia. Pero tambe ta bon pa sa ku Un organisashon ta tras di tur hende pa bisa, ya, kaminda nos por abi porta, nos ta hasié. Kaminda nos por abi porta ku ta riba un kirchi, ta esei tin. Ta meskó. Dus, pero, semper nos ta streef tòg loke nos trese por ta un kualidat tòg ameno ku tur hende por ta minimal satisfecho na dje. I, i, i naturalmente, nos sa ku, ku, ku, ku, ku, ya, pas ku tin algu tòg e tin algu special cu ne y antes nos tabata buta hopi bia misa binticuater anochi pero tur e cos na por se tradicion e por bek si si tur aña tur aña pero despues di hopi aña cu nos no a haci'e mas anto awakiy toch nos a bini toch un tiki mas. amplio trayendo un show tog cu nan por bin pasa dia hunto cu bo famia anto mucha ta sinku ero laga no bisa asina ey dus dus nos ta tene cuenta tambe pasobra tin biaha mayornan ke bin un caminda anto e yunan tambe e belasting ta bira grandi anto hopi biaha hende realisa cu ho mas alto un prijs ta Mas durek tambe ta bin ku famia anto mi a nenti nan kami di Lago Yunko anto nan ta keda sin bin demotivá ke men nos ta bisa ya lo ta lèuk we dia ta un dia di pasa ku famia anto ya anke ke show ta un show tòg terwijl ya un tiki na nivel di hende grandi pero mi ta haña ku muchanan tambe por disfrutá di dje antes Antes mi ta kòrda ku mucha chikitu mes bo ta bai wak fiestanan kurá ku mama grandi aunke bo no sa ainda ta kiko men kòmbèk niño pero bo ta bai tòg ta bai e ke chas pero skando wèg bo ta siña anto a voral aki nan nan nos muchanan di e generashonnan dje aki ta bon ku aunke ta un pida nan a kue di dje ta bon pasobra kòrda ku leu fei kas tin su konsekuensia sigur Sigur sigur. Consecuencia di nos cultura. Enton esey mi ta bisa, mi ta pone harto enfasis riba dje cu ta nos tin cu bringa pa dragen over na nos generacion cu ta na, cu ta aki, pasobra naturalmente e interes di hopi cos tin bia ta hopi abou, pero gaandeweg cu nan sinti, nan sinti cos e roots den nan caba. But nan tambe ta, ta, ta, ta cooperá, no? Dus... eh, Correcto, correcto. Oh, pero um, Jacinto, um, eh, cuánto er, um, eh, um, ruimte, cuánto hende por e por tuma, anto um, Unda nan tin cu meldu cumpra carchi? Bon, laga nos bisa, ta nos prome bia, nos haci un forsiktige schatting cu ja, maximal un cien cincuenta hende por bini. Anto esey. Nos ta bes distingui ein toru prome of un cos asine ta wie com wie eerst komt eerst maalt he. Laga nos bisa si nee. Nos a tonen interes for di Tilburg, a tonen interes di Rotterdam. No papia di ein toru mes no. Sí. Pero mi ta mira un meneer Sherm aki ta bisa algo hopi trabou pero trabou duru ta loon. Danki dia dos ma Dios bendiciona bo palabranan to mara bo boca ta santu ta bisa toch. Danki su palabra nanto, ben bon bini. Pero ta tur konan chikita ki tur ta nos tambe empuje positief pa zé dor, eh. Pero um, kinto bisa si, el oga el oga ta, ta redelijk en to um, grandi, pero te bisa un voorzichtig ke skat ni 150 ende, laga nos bisa si, nee. Sí. Anto nos ta te kere ku Cu zeker zeker ta pasa. Pasobra ta prome biaha, pasobra mi ta comprende tambe, ya, tin biahan cu e binti euro ta, ta, ta, ta duru, tin biaha pa un hende, ya gud, djis bel cuminda awa kico nos por haci, pero nos lo tene na un minimal bedrag, pasobra, pasobra nos no ke hacié un cos pa kiba garganta di un hende y nos tambe ke haci un cos pa nos tambe keda satisfecho, pasobra mi ke bisa vooraf, ora un ta un cos cu nos ta haci basa riba subsidia. Lo den nos kurason nos ta hasié kon organisashon. Riba eksfuerso, sigur sigur. Pero, pero awor, um, Jacinto, ban, ban bisa si un hende, um, um, e kos, um, e Dutch Caribbean Christmas aki ta tuma lugá dia binti un di desèmber. Awor si un hende, un hende yega na porta e momento ei di tres or, e por haña un stol. cu su plato di cuminda cu su coi bebenan, mi ta benieuwd. Mi ta bisa, ya, ya, mi ta bisa, ya, semper pa un carga fe, yega no porta, sikiera ba toon interes pa bo bin. Enton e momento ey nos lo mira,

por reservá karchi. Sí, sí, sí. Ok, Filomena masha danki, bo ta fast! Pero mi ker a pone Jacinto su nòmber ku su fam su tras, ke men dat kòmt helemaal gud. Nò, awor Jacinto, kon ta pará ku parkeerplaats? Bon, t'ainda

pero a pega tambe ta ta ta cinco minuto y ki cana pero ya nin pa yuda por sombra ta ron en ta porque dan ta no sara lei pero mi ta bisa ta bon guri ta bise por sombra ku wene bini ku train of ku nan ke bini Bo ta bin ku un bus ku ta saliu mas barato, so e bus ta para den porta ei. Ok. Bo ta para na General Patonland bus halte, e busnan tur ku ta bai richting Noord, eh, bo ta bai na General Patonland, bo ta baf e bus, eigenlijk bo a drenta e kura. Mhm, mhm. Dus, eh, nos sa cu hopi hende di nos ta gusta curi cu bus, pero ta e manera mas economicamente, y for di stacion e central den Towa ta ta sinku minuut, entre sinku pa dies minuut. Pero Jacinto, ta depende, depende con friu tambe ta, no? Ja, dat is Nederland, hè, ja, daar kunnen we niks aan doen. Precies. Pero, pero, ora bo bin pa den, bo ta un doi trove, no. O no, Rita? Sí, sigur, sigur, sigur, Sí, sigur. sí, sí, sí, sí, Sigur, sí. sigur. That's right. Pero um, ban, ban eh, a trove pa e, e show, um, ma mira cu um, Onag Everts ta bij tei presente. Exacto. Anto um, em, e k- um, cantante Landburg, Melvin Landburg. Melvin Landburg, anto ken mas? Um, nos in Melvin Lamburg, nos tin uh, un nacht, maar bisa acaba uh, Friends in Worship, um, ta di, di, bouw di guia di Tanta Joyce, Tanta Sí. Joyce también ta den koor di, di Sin Miedo, Sí. um, nan también canta, um, también, um, lo que ku nos tin, ta, ma bisa acaba after party ku Happy Beats, Sí. Y no lubida tampoco e tres um e tres ganadornan di di di di e Songfestival Rotterdam cu lo hacinan acto di presente anto presencia anto maya un honor tambe cu mi por a bin invita nan persoonlijk tambe den boso show y maya cos tabata Hopi hopi loy e por trata un mesa papia pa habla un mes, no? Correcto, correcto. Danki también a Adonis show ahí. Adonis Borshot. Ah, ya, ya, ya, ya, ya. Sí, sí, sí, no, sigur, sigur. Ja, e tres ganadónan di e Cresmo Song Festival tabata Sweebert, konsesion, anto djei nos ta tin Michelina Rombly na segundo luga, anto e ganadó apsoluto tabata Armano Da Silva, aha, bo sa skucha bon, Armano Da Silva, un di nan, un di nan, yeah! Mi mes ku por a kere te ku mi a kuminsá yora. El a cana a canta hopi bon. A conversa cu e mucha muher Rombly ey, ta ruman di Ercilia Rombly. Correcto. Cu mi ke cu mas cu binti aña pasa mi a yega ta tin un festival aki na nan di e sinki shen aña di di colonia etcetera na Eindhoven aki na riba Marktplein. Tur cu e chileno tabata por, anto el a stel mi for laga su rman muhe bin canta. Anto tuvalig, despues di binti aña mi a bin top'é na cos di Rita a ete. Mi tambe mi ser exito, anto pa bo mira toch cu, cu, ya, e bin a int'over otro bes bek. Corecto, corecto, corecto. Y mi quier aprobecha n'e mes momento aki tambe di yama Antiliaanse Kerstmarkt, cu atrobe un bia mas Nan ta tin un tremendo, un tremendo Antiliaanse Kerstmarkt pa dos dia. Anto einan tambe e ganadonan di e Christmas Song Festival di De Kracht NL ta tin e oportunidat ta trobe pa nan hasi nan presentashon einan. Nan tambe a kanta, anto dia binti un nan ta seka Yasinto na Eikel. Seker, seker, seker, seker. No, pero mi ta bisa um ta kosnan ku no ta bisa wel um tambe for di nos forsa ku bo ta mira e unidat tei. Anto e unidat tei pa traha ku otro den un konfiansa anto ku open kart ku bo ta bisa wel ta ta ta ta un kos ta mester por i nos ta demostrando e aki tabata zichtbaar ku tabata tin union entre nort ku zuid Vooral e grupo Jehunan tambe, mene, Sharin sí. Boom, uh, eh, Karin tambe, como a topa trove na bo, na, na, na Rita su, su evenemento, sí. así ne nos conta tambe cu Jana na Delft, que men, Amsterdam tambe, uh, eh, tabata presente, que men, um, ta e cosa mi te bisa cu nos ta hopi tras de je, cu Nos tur tin un sera komo e famia kultural i unda ku nos ta, pa nos sa ku tin e balansa ku Nort en Zuid por ekspresá su mes tòg den un manera ku eigelik den Koninkrijk ku nos tambe ta behoort ku nos tambe por hasi nos ekspreshon manera nos a lanta kuné. Correcto, correcto. So mi quiero felicitar Jason también. Un saludo para Jason también de Caribe Kers, eh, de Caribe Kersmark. Y yo aviso también, también, doble felicitación. Yo aviso que con Anhoud de Wins de 1 a 2. Ah, bueno. Mi ta espera, mi ta espera de, de um, la que nos visa, de, de un futuro que mi ta presente, of inderdaad, un saludo más grande voor die Eindhoven para Jason. Sí, sigur sigur, sigur sigur. Jason, saludos di parti di Pika Pika tambe. Ehm, bon, bon, hopi bon, hopi energia, hopi trabou, wel en zwaar, mi por imaginá mi, pero di loke mi a mira riba social, tremendo trabou, tremendo trabou. Ya. Sigur sigur, mi ta kere hendenan ku ta tei presente e dia ei, nan a Enjoy enormemente anto ora. Oye se papi un der e dice aki banda mi no ta bisa nada no. Awel awel si ke men. No me ma perde un tiki fe bista pero ya e sa ku mi tei. Awel awor aki nos ta bay focus riba. Rita mi misa nada. no, ama si mene mi intende, bo mene ki men. a ver si, la no curva me defende. bo mene ki men, dia 21 de december, uh, na Eindhoven, na Eindhoven, toma, uh, toma contacto cu um, Jacinto Zimmerman, riba e numero de telefoon 06 41 33 01 Sinkuenta i tres, Einanan bo por reservá bo karchi, ta binti binti euro solamente pa di tres or te ku nuebe or djanochi, shownan, hopi bia yunan ta bai ku fakansi òf yunan ta leu for kas, bo bo ta pasa Pasku bo so, nò, e biachi nò, kibra Kibra e kustumber ei, reservá. Si ta bòsje bo tin ku reservá, reservá bo bòsje. Bini Eindhoven, bin pasa un Pasku den nos ambiente, ku nos hendenan, den un ambiente showtime, ameno, kome barika yen. Anto lòs e pianan un poko, despues anto bai kas drumi felis, wi bisa. Yes! Esei nos a spera, esei nos a spera berdad cu esaki por trece forsa tambe pa dos mil binti dos, dos mil binti seis habri cu cu cu cu cu un bunita fe pa nos tur y keda asina. Y di dos tambe bo sa tin bia nan na e cosnan asina y bo ta topa hendenan tambe cu hopi tempo bo ta tin gana di mira, no? Esei, Bo ta esei. topa nan, bo ta topa nan pasobra awendia bia Bida bira druk pa tur hende. Anto, bo no ta sali, obi no ta sali kas. Bo sa kon? Oh, bon binicio. Sí, sí. Kora bel, kora bel. Sí. Sí, Sí. Sherma, ta bale la pena, ta bale la pena. Anto, Sherma ta bin di, un- di unda? Mi no sa ta di unda Sher- Sherm ta, pero Sherm ta travel tur kaminda rond Hulanda. Ok. Welkom in Eindhoven. Sherm, a bende bo yerba. Yes, to say. No, take ta keda. yeah. No, no, dus uh, um, Jacinto, mi no sa si bota kera agrega algo mas um, en cuanto um, e evento aquí di dia 21 de diciembre, yo nan fe tresor te nuevo borja noche, yo tabai ti un benben a estilo di nos style. Ya. Bon, amèn. Lo ke ku ami, ya, a ke bisa tòg na nòmber di nos organisashon, Stichting Gedeelde Verlichting Samen met de Toekomst Eindhoven. Nos ta bisa tur hende di Kurason bon biní i kòrda ku pa nos loke ta konta e kurason kontentu di boso Leo Freikas. Anto den un ambiente ameno di pas ku kaminda unu ta kontra otro i bo sa nunka ki dos mil binti seis por trese pa uni tur, pero einan tambe nos ta bai buta énfasis riba dje. Bon bini! A Un hende ta app mi bisa mi anto kon e dress code mester ta. Hahaha! No ya, mi eigen lek no, Drita. Mi ta bisa, mi ta bisa un kos. Eigenlijk, um, nos a kustumá di kas ku tur hende sa ku nan kon nan ta dress for the occasion. Nos no ta buta reglen, pero bisti un paña ku bo ta sa ku bo a keda bon bistí Anto, ta bo ta gosa bo mes den bo paña? Ke mèn, um, na, natùrlik no tin idea chi natùrlik, pero un, un, no, no tin un dress code te grandi, pero mi tin fe ku nos sa, tur hende sa ku e kashinan ta variá. Pa bo bai bruto, ta esaki, ta pa bo bai komunion, ta esaki, pa bo bai kasamentu, ta esaki, anto pa bo bin Dutch Caribbean, ta esaki bo ta bin bini. Oh, wèl, adoshonnan, laga mi ferkla bos nan. Adonis di Wakmi dòt kòm ta bai tei ke men kámara ei tei pa saka shòt. Oh, wèl. Ya, yammer si, yammer si nos no tin, no, no tin prijs pa best dress, best dressed, pero ku bo saka potret pa otro mira kon bo a keda, tambe ta lüik, eh. Sigur, sigur. Sigur, sigur. Ku men shonnan, Verklap i ta verklap ku ta bai tin fotografnan profeshonal presente. Dus. Exactamente. Aha. Si, ke men e ora ei e e Dutch Caribbean Christmas ei ta kuminsá tres or dje tardi kaba nuebe or dje nochi, anto despues di nuebe or dje nochi e beng beng ta kuminsá.

Despues show ta cuminsa naturalmente cu un yamada di bon bini, manera formaliteiten, manera stempel. Despues nos ta custuma na cuminsa naturlig cu e parti un tiki cristian recorda, reflehando toch e momentonan di pascu, e momento ei cu e palabra. Sí. Sí. Anto despues nos ta sigui cu e show um, um, te cu nos llega e after party. Aca nos bisa Ah, siempre. Ok, Mhm. awo, awo, um, um, Jacinto, bo ta bisa, um, nan ta haña un welcome drank plus un bon pa un drank extra. Ma awor si nan um, ke mas cu dos drank, ta posibel cu nan por a cumpra? Exacto, ta bon pregunta. Naturalmente cu nos ta, ya, nan por cumpa otro bonnan tambe. Y eseinan tur ta op e nivel, anto loke cu tambe cu nos ta logra ta pone e drankjesnan tog na un prijs di famia, pasobra, ya, ya, un organisacion bo tin, bo tin un sòru tog pa bo, pa bo, pa bo, pa bo ta bon sinti. Ta bon. Ke men, e prijsnan tambe nos panta un tiki prijs di famianan ta tambe. cu toch ta, ta, ta, ta, ta, ta eigenlijk, um, laat ik nog bisa, ta onder de 3 euro. Laat ik nog okay. bisa. Dus, sí. dus, dus, dus, dus aceite kost. Si boke dal un kost extra, momesa, ta bo verantwoordelijkheid pa bo anja pagi dubbel, pero laat ik nog bisa, um, um, Ta único tog cu nos por haña chens di di laga e preshnan tog un tiki den e temporada kinanan. Na un preshi famia cu di modo cu tur nan bisa bay caba burachi pero mas ke la dos tres dranks bo mester por bebe. Sí, bo ta bay happy peppy na cas. A ver si mara cu nos tin mara cu nos tin happy beach caba, ke nan ta beat beat beat happy caba ta. Ey!

Exactamente. Oyentesnan, tabata un placer pa mi ta den show di Rita Ave. Ya, tur bia pica pica manera semper. Anto, laga nos bisa cu uh, pa nos lo ta un honor di por a recibi bosan dia 21. Anto, nos haci nos best pa trece un programa cu nos ta kere lo ta ameno pa tu rende. Disfruta DJ, Naturalmente ku bo tin un komentario lag'é atras pa nos oto un bia ku nos por traha riba dje tambe. I ta nos promé bia laga nos bisa asina ei. Naturalmente nos ta buska moda di ta mas profeshonal ku ta posibel, esei ta nos streve tambe, pero nos ta spera ku uni tur lo pasa un dia plasentero seka nos di Eindhoven òf esnan djafó den Eindhoven bosan ta huntu ku nos na un momentu tok sagrado ku nos tur konosé ku ta un momentu tradishonal, leu fo'i kas. I asin ei tambe nos famianan tambe leu fo'i kas ku ta na Kòrsou por ta trankil ku nos a pasa bon huntu.

No, no, no, no, aki benda. Um, aki na Sheriff de Viso, hopi bon Rita, hopi bon Jacinto, y hopi Mas a dan quien to, ora cu, ora cu Sharon, Sharon llega, punta pa Jacinto también, ya mi ta sata quien cosa, ma mi ta aprecia hopi comba apoya nos durante die programa aquí. Awel si, ke men sheur bo tin trabou. No, dus Jacinto mi ta deseá bo tur klase di éksito, hopi hopi sabiduria i energia i mi sa ku kada kos ku bo ta hasi bo ta hasiel ku amor, ku amor di bo kurason pa nos hendenan, anto bo ta duna lo máksimo pa tur kos bai manera mester ta y bo ta desea. Y no pa mi so, pero ta henter mi ekipo cu nan, gruponan di boluntario, nos ta traha den un manera hopi uní y ta amena tambe di mira cu cada bes keer op keer nan ta para cla pa pa duna nos tambe un man pa nos por haci algo cu ta combini no mes comunidad. Leu fe casi. Awel si, Sjonan. Sjonan, E biachi bosnan no por bisa no cu no tin nada, nada di nos hendenan, no cos ta sai December, Pascu, aa prepara, yama Jacinto n'e number di telefon aki, Reservá bo karchi, duna bo nòmber i asin tur ta na bo tur informashon. Anto, anto kos masha importante i asin to, si e hende ki tin un alergi òf e no por kome ekiz kos, kòrda. Menshoná. Bisa i asin to. Eksakto. Duna tempu. Eksakto. Pa aweró bo haña bo ku ba bira malu, anto bisa ku ba shuata pero ta alergia. No no no, pero e nan ku nos ta laga hasi algu i ta hende, Rita bo ta pida a pika. No, e nan ku nos hasi algu ta hende nan tambe selektá i ta kosnan ku tin wòrdu vers vers bereid. Anto nan ta hende nan ku no sa ku nan ta mester para tras di nan nan kuminda i nan eksperensia. Dus esei ta e kos. Dus ya kut ku tin algu spesial mi ta bisa tambe ta un responsabilidat grandi tambe di e hende pasobra tabata done bo kurpa i menshoná e kos ei ta un bon bon idea i mi ta tubiá organisashonnan por Por lei triba tur detaye chikit chikitu, pero tog a lo menos nos tin cu tene cuenta ki si. Si, sigur sigur, sigur sigur. No, y así ento un ta keda aminado, otro un biaha mas di bisa bo tur cos bon, tur clase di Danki, éxito. danki. Hopi danki. Na bo team tambe, anto laga mi sa. Con bay? Exacto, bo ta tende soy show. Yo mita porque ta pendiente riba social media, tur e portret nan, paso mara Exacto. manera ma bisa bos nan, wacme.com ta bay tey, mane bon bocati, dus pa saca portret, anto e portret nan tur ta bini Riba wacmi dot com. Mi no sa cu Caninfa, paso Caninfa tambe ta hoort den e team di The Craft hunto cu wacmi dot com. Caninfa tambe por ta ta bay tey, ke men verwacht tambe potret. Si Caninfa tey, tambe ta bay saca potret. Ke men show nan? Bon sa ki banda bo tin cu wac? Pasobra tur banda. Pues te rekeda spontaneamente pasobra bon te ainda nan no a pone nos na altura oficialmente pero naturalmente nos por wak un solucion pe esey pero nos ta mas contento un por den otro. Si no pero sowiso sowiso wak mi dot com tey pasobra e ta sostene

y nos ta orguyoso cu nos por a pak e over pa duna nan tambe un podium. Dus. Awe a si. Pero a Jacinto den Pura con bo a haya e show? E Cresmo Song Festival. Bo ya bo sa ta jammer cu semper bo tin cu kis ganador no? Pero nan a sorpresa mi cu hopi e biachi opvallend Hopi evergreens. Sí. Tabata tiñe duo a canta tambe, um, se es sí. Every Night and Day. Masha bonita. Um, e mucha hombre tambe, uh, que menta hopi di nan, anto lo que como haya hopi interesante, ta bon como punta me pregunta aquí, di mira Ashanti Trump, riba escenario y spedi. hopi aña. Sí, Anto, sí. esei, ma, ma, ma sa leuk, i tambe fa bien na tur e, e, e, e, compe- e competidornan, pasobra mi ta bisa e aña ki bon gana. No carga, espe- no perde fe, carga speransa, fight otro aña, Bo mesa Prepara bo mes mas mihó. Sí. Anto cambia cu caminda bo mesa si bo zelf, eh, zelf, eh, eh, ja, onderzoek of wat kiko por a bai fout of malu, asi ele, anto polish un tiki, anto dal bai trobe, pasobra e initiativa ta ta bon na podium, pero e Cantidad di hendenan tambe cu a porta nan famia tambe tabata bon, tabata leuk. Dus, y naturalmente Cos ta ta Juni tambe no ta falta cu su conan crioyo tambe, tambe tabata hopi bon surti y naturalmente e otro requisitonan tambe cu ta tin como regalitonan pa Pascu tambe haci hopi impacto. Anto, pa mi, manera bo a bisa bo ta bay leu, bo no a topa hende masha dia, bo a topa e dia y tambe bo a topa Kenneth, M'a topa Baloche, ke men ta hendenan tambe ku ta den forando la ku ta hasi hopi kos base kultural pa nos hende nan aki nan. Ke men einan no ta mira ku ya bo ta topa otro trobe, bo no sa nunka ku por bin un samenwerking òf òf òf un kos asina, pero tur kaminda unu ta apoyá otro tòg. Sigur sigur, sigur sigur, sigur sigur, ke men ayera ayera ta tin un komementu. di de team de Kracht NL huntu cu e participantenan cu por ta tey presente ayera na comemento tabata hopi gezellig, hopi gezellig, anto nan a bisa tambe cu ku e edishon number dos di Kresme Songfestival si mester yudansa nan ta wili pa yuda i tin di nan ku ke bolbe partisipá. Tres Exactamente. ai pa bai prepará. Anto Ke mester you, you, gusta. you, you never know ku nos tambe tin un show trobe, nan tambe ta welkom en e tok e dia tambe kaminda mi por yuda mi ta duna mi aporte pasobra tur kos, inisiativenan ku tin bon intenshon su tras, Anto ora i ta prekal mi tambe of mi tim tambe pa bisa ta bal a pena pa nos steunan? Sigur sigur. Pero awor aki, shownan nota den agenda, binti i un di desèmber di tres or te ku nuebe or djanochi nos tin un sita ku Jacinto Zimmerman te te te na Eindhoven na ya. Bestel ku bis op tùit, bestel ku bis ai tùit si bo no ta di Eindhoven pa bo keda afó. Ta bai tin. Diferente cantante ta bin canta anto cu come y bebe anto los e pianan pe cuminda zak despues dus bon cu keda fo den nos ambiente den nos street. Exactamente anto mi ta spera cu tur hende ya lo enjoy Caminda cu algo laga nos bisa cu bo a custumá lo bay otro, disculp, no dies pensa nos, nos ta tu me over semper pa un otro bia, anto e e intencion ta pa e gezelligheid samen, dus je ziet er heel mooi, heel mooi uit. Lisa pa abo, Ta pa bo, ta pa bo por ta. thank you, thank you very much. Well, sí, thank you, thank you. Be very welcome. No, no, pero ta, ese ahí ta, e, e, e, e, e, e costa curita cu, a mí, ta bisa, ya, bo familia, bo, fa, bo ya, leo feca nos, ta, ta un familia que nana junto. Do nos tu, simpatico cabé. Sigur, sigur, sigur, sigur. Jacinto, un bia mas, De laster bia. Danki pa tur kos. Danki ku bo ta tei den Pika Pika Talk Show. Exactamente. Ato nos ta keda pendiente. Exacto. Tur kos bai bon. Nos ta keda den kontakto. Anto mi ta kere sigur sigur dia bintiun shownan bo sa lo enjoy sigur. Pasobra ta bai tin un ambiente manera bosan ta mira diferente kantante kome kurason kontentu bali a lòs e pianan bai kas drumi felis felis sigur sigur shor mas. Amen amen nos ta hèr bendishon aki. Awel si, bo con prometo un kos. Amen, amen. Jacinto. Si. Monica, masha danki. Anto, anto yama cu bo mes no tei, pero bo ba manda representante. Esey ta meta conta. Awel si. Bo trabou achter de schermen ta tremendo. Nos tei, nos tei. Mi tei, mi tei, mi tei. Aha, mental. Awel, awel. Bo, aha. Awel si. Filomena Cushi. Oyentes dan un bon noche, un feliz anochi. Anto, pa esnan ku no por alcansa, pas un bon Pasku. Anto, Sí. no spera ku den 2026 tambe ke dicha, ke felisitat lo sigui reina pa bosan i famianan. Awel si. Eh, Jacinto, te next time. Bye bye, I see you. Shownan tur, esaki tabata um, e programa di Pika Pika Talk Show di e Dutch Caribbean um, Christmas, ku ta bay tuma lugá na Eindhoven di tres hor pa nuebe hor dje nochi, aya na Hulanda, na Eindhoven. Uh, manera bosan por a mira, e number di telefòn di eh, Jacinto Zimmerman, Tuma kontakto kuné, hasi bo reservashon, no keda kas. No keda kas, no bisa, no pensa ku no tin nada di hasi, no, buska un pia bo bai kuné desnous, gezellig, bosan bai, bai selebrá Pasku den nos ambiente. Dus, ban pa bai. Mi kier a deseá boso n'e momentu aki, pasobra mi no sa si e mi ta bol'e bai live, pero si bai òf nò, mi kier a deseá boso for dje wòr un bon Pasku, un bon aña. Tur kos bon pa dos mil binti seis ku hopi lus, bida i boshi boshi amor. Dus, love you guys, anto bai poko poko, anto kòrda kuida. Doei doei.